Ha khensa ku va mi pfule chanele ya matimba hi manoni ma like YouTube channel kombela mi subscribe ku chanele yi kota ku kula ku fana na ti-channel letin'wana lava ku khumba mhaka leyi i kuma ku i mikama leyi ya makhisimusi kumbe good friday or munhu a yi leave-ini or a ri off. ivi i jika hala molweni kumbe yi tiyela complex kumbe ya ti hungasela na vavanuna van'wana lomu switandini or lomu matikweni ku hlutiwa ku byala bya xintu ya ti tshamela kona kumbe i tiyela ka ti-tarven-e to karhi ya ti hungasela kona kumbe ku voniwa bolo kumbe yiniyini. ivi i fika i hlangana na munhu munhu a fika a ku ni kombela mi ni xavela cold drink kumbe ni kombela mi ni xavela ti-beer timbirhi kumbe a mi ni kumeli xikalo xa muqombhoti na ivi wena i ti byela ku mina hi mina i teka mali i nyika munhu luya a vokweni i ku khomani la mi ta mi ya ti xavela cinci mi ta teka. van'wanyana va na timbilu to biha vanhu van'wanyana va na timbilu ta vuloyi i ta teka mali liya ya wena liya ivi a jika hi khona a fika endla a chela mali liya a ku a xikhwameni kumbe loko ku ri munhu wa xinuna a yi chela masokisini loko ku ri munhu wa xisati van'wani va chela lomu maveleni lomu van'wani va chela ka ti-bag leswa ti-handbag leswiya. ivi a endla yini a humesa mali ya yena a ya a ya xava hi yona a fika a ku hayi ni xavile ma yi vona cold drink leyi ni yi xavile kumbe hayi tibiya ni xavile byalwa or xikalo ni xavile wa vona lexi ivi a teka mali liya ya wena a yi yisa ka valala valala va fika va tirha mali liya ya wena swilo swa wena swi nga ha fambi ivi u kuma ku loko i endla swilo swilo swi nga ha fambi kumbe i ri na ma business business ra wena a ra ha fambi. loko ku ri ke ni wa tirha i kuma ku i tela hi mi hi va hi vanhu yo karhi or swilo swo hlanganahlangana swilo swi nga ha fambi kahle entirhweni ivi se yi sungula ku yini ku a kaya malume va ni endle swona so kumbe haha ni va ni endle swona so. A ni ali hikuva van'wana va ta ku byela ku yini loko i nyika xaka mali i nga ri tshembi ku mali u ta teka mali liya a yi tirhi mara van'wani va swi endla mara van'wani a va swi endli i mavonelo ya vanhu un'wana na un'wana na mavonelo ma yena ni nge kaneti kwalaho but lavaya mi kuma ku hi vona va tekaka timali letiya va va ti tirhela kwalomu va ti tirhelaka kona. wena loko u khoma mali mali a yi tshami loko n'hweti yi hela i hola namuntlha mundzuku wa ha ri hava mali loko i xava nyana movha movha ya wena n'hweti na n'hweti yi ta tshama yi kha yi lunghisiwa kota ni kota loko ku ri ke ni hi le ku akeni ka yindlu yindlu ya kona khale yi tshame ka window eleven yi no yima two years three years yi tshame ka window eleven a yi heli. loko i ku lava ku zama ku endla something swilo swa wena swi kokela ku swi tlhelela ndzhaku hi mhaka yini mi teke timali mi nyika vanhu va wrong va teka timali ta n'wina va ya va ti tirhisa lexi ni mi tsundzuxaka swona vanhu va ka hina loko munhu a ku i kombela swilo swo karhi ka wena i kombela i n'wi xavela na muneti or i kombela mi i n'wi xavela i switsotso famba i ya xava hi voko ra wena i fika i n'wi nyika i ku hi lebyi ni ku xaverini hi leyi ni ku xaverini hikuva vanhu vo tala hi endla ti-mistake ngopfu la ku hanyeni loko mo languta vanhu vo tala sweswi va va le va le ti-problem-ini tikulu va le ku rileni ka swirilo swin'wana swi kulukumba ngopfu van'wani va teka timali ta vona va ya va ya bohelela na misinya lomu swinambyanini or tintshaveni va tlhavetela hi ti or ka va tlhavetela na hi tinayiti. Van'wani va teka timali ta n'wina va ya va ya chela ndzeni ka mabodhlele va va lavulela va pfalela ndzeni ka mabodhlele. Van'wani va fika va chela ndzeni ka milambu. Swilo leswi mi swi vonaka ka social media swi post-iwaka mi kuma ku hi vona nsinya ku ha ku ku phutseriwe tintambu na hundred rhandi na mukwana or nayiti a hi ti-jokes swilo leswiya vanhu va ka hina mi swi tekela enhlokweni swilo leswiya mi swi tekela ngopfu enhlokweni please. hi ti vonela ka mhaka leyo tshama hi kha hi nyiketela vanhu mali emavokweni hikuva teka timali ta n'wina va ya ti tirha danko.